Pathian min thangṭhat si ko seh. Nan umnak cio ah Pathian in thlasawh lo pen lo kilveng cio ram seh. Tuni ah caan tawi te mang in ṭi hlah timi thazaang peknak in caan kan mang ding i Bible sungah hin

Ziakhman nan nunnak thuah phang hlah u, keimah in ṭuanvo ka lo lak si. Nan nunnak ah ziakhman phang law tiah voi tampi Pathian a simi cumi kha tu zing ah kan i zumtu leitlun kan nun chungah hin ṭih ding phan ding tampi kan nei tikah i ṭihphannak a nei theotu pawl a herkat in Himi ṭihphannak ka nei ṭheo ziang ti na si. Pathian ka zum fawn. Ziangruangah ṭihnak phannak ka nei ṭheo timi kha i rak sut tu ṭan ṭheo. Cun keimah lala ka si, zumtu ka si nain phan ding tampi hi ka nei ṭheo. Pathian in i hmang lo ke maw, Pathian in i hnong ke maw, ka palh ke maw, ka hlawhtling lo ke maw, min piangthar lo ke maw, zumtu pawl ka hran tla tlasapang ke maw, kan mualpho ke maw timi phan ding hi leitlun ah na um rih. Cu tikah kan nunnak ah Pathian thu in ziak in zilh timi fiangte kan thei lo salen aa phan ding, ṭih ding, phan dingin leitlun nun hi har fialfial tiangin kan hmang thei ṭheu i leitlun nun hi ṭihnak phannak in kan nunnak khal kha in rak uk thei ṭheu a si. Cu atu cu caan tawite kan hmang tlang ding i ṭih hlah u, phang hlah u tiah Pathian thu in zilhmi kha

Cuka tu sinah a thupi citmi cu zumtu dinhmun in hi ṭihnak hi khuinara ti kan theih ṭul. Mah cabuah ṭihnak khuinara cun ṭih ding hi um taktak maw? Cu ṭihnak zia sal sin kan kan luat thai ding timi kha kan zate kan ruah khawm a ṭul. Keimah hrangah si nangmah taktak ka ṭihnak sala na tang lo mana harsanak lo pelak mana kiang ka mi nupi pasal unau sung kan ruat pitha khongpi in hnen kohrenpi te pawl ṭihnak sale tang pawl luannak a hruaitu dingah nangmah kha Pathian lo hmang duh tinak kha tu sinah kan zate kan ruah khawm ning tipi cu ka simi pawl hi ṭihphanak a neitu pawl dan thei mi sale rak forward share thei cun ṭihphanak nangmah tar nei sale himi leng lama tian tin ha hai ṭinak sale sin ka luat thei ding timi kha kan zate in ke kan kar tlang ning kalo som ding mi si Leitu nih kan zoh salen Baibal sungthlak a simi cu ṭih hlah, phang hlah, ka lo umpi, daihnak na hnen um seh timi a simi hi ṭihnak thu thawng na pehtlai a simi khi voi zathum le sawmruk panga ling lo um ti a si. Cun nikhat ten thazaang pek awknak khi ṭih hlah, phang hlah, ka lo umpi, hnangam ten um maw, ziang hmanh thla phang hlah, ruat har hlah timi khi voi zathum leng lo um Baibal sawm zathum le sawmnga nikhat hnu nikhat kan zoh kha sile voi zathum le nisuk nar zaruk le sawmnga leng lo zaruk le

phanak an nei ti si pastor Paulo ri kha cuna cun nangmah lawng na si lo ti na phais men na thei ding thupi thlaphangmi na um sule thinphangmi ṭihmi huphurmi na um sule nangmah lawng na si lo pastor Paul kha America ramah ram ṭhangso ram lian cathiam mifim kan timi rami pastor Paul thlaraumi ti kan ruami pulpi para a simmi thazang pe theutu Paul online ah thu sim minung thong minung thong slom azatel thong tele thu sim tu pol kha ṭih ding phan ding voi tampi nei ti na thei tha

A tlo hringhro i leitlun in a lo hringhro i leitlun in ṭihnak a lo pek, leitlun in thlaphan ding a lo pek i leitlun in phan ding a lo pek theo zulen. A lo nau ta lo hmusom, a lo hua, a lo tawlrel, a lo hnainok, na ruahnak sungah thusia lo ṭhen theo, a lo mawh set theo dingah phang hlo. Pathian fate kan sinah langtertu son si. Salm cangantu khi Pathian nih mi hman thlaraumi zetin zaw phan hlah ti hlah timi voi zathum leng lo voi zathum le sawmruk le panga leng lo Bible sungah nganmi Bawi Jesuh Khrist phang hlo ti hlo hnangam dainak lo pek salei tlulin hnangam dainak pekmi vek salo keimah hnangam dainak lo pek si lungthluntu Paul nih voi tampi sim isi so kan nunnak ah Isaiah simi pakhat ah cun do not fear ti ti hlah ziang tel keimah nan hnen ko ma si Ziangah ṭih hlah ti le cu ṭih ding a um ruangah a si. Leitlun ah tlus zomi thimthuneinak ukmi Satan le thlarau sia pawl ukmi sungah kan i kha Pathian lak hranmi kan si. Vancung ram ah inn le hri law leitlun ah taksa ruang pumpi kan um lai hri ruang leitlun i ṭih ding tampi um. Na ṭuan ṭha na ṭuan ṭha na ṭuan a duh pawl kha na ṭuan an ṭuan tikah khan na ṭuan ngah ka duh tuk ti ramdang tla chan ti na ṭuan ngah ka duh tuk ti na ṭuan ni reilo tiah an boss pawl in fire pang ka ti kan phang na ṭuan kan ti sual pang ke ma ti an phang

Cutikah na thluak ah Pathian lo sersiam ve ki Pathian ai rong na bol theno lo ding khomin duhdawt ding kha kha ṭi ding pha ne rilhlennak na kiang ka minung Pathian lo pek mi nang ma duhdawt ding nama thoi um tlang ding lung ote caan hmang tlang ding kha kha ṭinak pha na zum lo nak in aras le khatika cun jiang chang na kiang ka pa lung oi te du dot ding kha du dot the no no ti nak pha nak tho nupi pasal ne ot la kha am ka nupi ka pasal ne phat sang ke moi du lo pang kim ti ti nak pha na chang the la

Detail. Duhdawhnak ah ṭihnak um nawn lo. Pathian cu duhdawhnak Pathian a si. Pathian ṭang sunglawm tikah cun hnangam dai tein duhdawhnak lungawinak hnangam dai tein nung, na nung ding tinak a si. Cunah ṭihnak in na din ve ten na ruahnak kha Pathian thlarau la uk nawn lo. Pathian uknak hnuai ah na, na ruahnak kha Pathian ukmi ah na nung nawn lo i leithlon chim thennak ah khual na va tlawng ta tinak a si. Na va peng tinak a si. Cunah hmaismi kan tuning cu

Na khaiti ding pawl kha a hlonh thlu lo, Pathian a hlonh thlu lo. Asinain Pathian i lo umpi ruangah khan ṭih hlah u. Cuan na nunnak thupimi mi cu kan i biaknak sakhaw a tampi kan ruah ṭheumi cu biakinn ah zarhtinte khawm, laam, mm, hlasak, thlacam, power share, thilṭha tuah, thawhlawm pek, mm, khawm program, khawm pia, laam tiva pawl thupi tu kan ruat ṭheu nain a thupi bik mi cu zumtu kan nunnak nitinte Pathian thawi fe tlang kha a si. Pathian i umpi tin theih ngel lo ding kha thupi mi a si. Cunak thlipi hran tikah na nunah thlipi hran ve ten Jesuh Khrih kha kai tho. Na nunnak ah na ṭih na phang i thinuam loin na um tin ten Pathian a lo umpi lo ruang a si lo. Pathian lo umpi men dan theihnghil i na thinlung na ruahnak kha lo umpi tu Pathian hen nan hngat lo i leitlunah na rinsanmi ruangah nangmah fimnak na rinsan nangmah caan ah unau minung na rinsan ruangah

Pathian nih a duh sawnmi cu dam le cak zit in ummi Pathian theihnghilh na nung hna mah theinung lo na um hna in dam lo cing i Pathian thoi ni tin ten nan pawl kom Pathian duh sawn si a lo duh dawt tuk ruang ah si ka nan zum fa patlan lo kha a fapa a pa hne nin tangka sum pai pa lak alak i atlan lo i million zet vekin zudora bara e chet nuam zet aba umi mi nan uor zet lai nakin

Mitthli tla ten, dam lo ten, ṭawnṭai zikcin ten, thinlung kekkuai thut Pathian hmai nitin ten le kun kha Pathian lungawi sawn a lo duh sawn ziang a lo duh dawt tuk ruang ah si so lei thura ṭih ding kha Pathian nih lak kia ngo ti thlam sam hna kan ding Bawipa hi ṭih ding tampi lakah phan ding tampi lakah nangmah zumnak zumnak ka tlak sam zia hi i bawm la ka zum mal zia hi i bawm la nangmah za za ka corona ka chilung thumo thei ding i bawm ti thlan cam ding ka tupi mi si A lo huatu pawl kha thi dingin thla cam hlah. Ta ni ma Kawlram ah Kawlram kan India kan ram lai tlawng ta cangvainak kan tel lai khua pakhat pawl cu Laitlang khua an comment cu kalo sum lo ding ma. Laitlang khua pakhat cu niwun thihnak dingah thla an cam ti. Rolun thla kan cam niwun lalai kha niwun thi ding thla kan rak cam an ti. In huatu pawl thihnak dingah thla kan cam ding so. Pathian ei thaso pel Pathian theina thla kan cam sak so ning.

van thu lei thu politic thu social thu ei in thu sumpai thu ka ziang thu ruang khala thin phang um lo ti ziang ma ama nanu nak thun tuan bo lo lak rong as nanu nak thu thon pe par amma in tuan bo lak zo amma kutan re de sia chun nanu nak thu thon pe pa tuan bo lo lak nami phun thu nen sang thu de nupi pasal fa te thu flatlang mal thu

religion ka khat ding ti kan rot theo anga lo ni tin ten ziang caan khala pathian thlarau thon an pol na ruanak na chilung ah pathian thlarau khan alo hruai alo uk ring ring tul mi si chulo le voi khat te kum khua na thlarau mi si theilo ni tin ten na tho ve ten boy pa thlarau thiang mi u go hruai tin na tining ama thon nan pol ko ring thupi nang ama thoi fe tlang kha pathian tang dol te ama thon nan fe tlang pathian du mi si Zarhkhat voi khat nai pahnih chung lawng biakinn sungah Pathian cu Paul komawk si lo. Pathian cun nitin ten ni khat nai kul huan li zarkhat ni sarih chung nangmah thoi um tlang lo hruai du thlarau thiang lo hruai lo sule thlarau thiang lo kilven lo nai i pakat chung Pathian na theihnghilh sle satan in na ruanak sak mun kau pi khorak lo zo ding nai pakat chung Pathian thei lo in du tok mi sual mi thlo paul thon ni sok nan sai thu sian nan rel mi sian nan rel nan to sungah jin na ruanak sak satan mun kau pi rak khor zo ding cumi na theih tur na cun chatbang lo pathian tu nan fe tlang ring ring a tur khai ti na na na ring mo Timothy sungkla zia pathian ti na thlarau in pelo ralchan na thlarau in pe asna zia ka ti lai hmm pathian ralchan na thlarau pe na ziang ka thingo ti nak um lai ziang ruanga khai alo pek mi thlarau in na khat lo ruanga si na ti san na khat i na ral kha alo se zo na din mun se tuk ruang selo na sual tuk ruang selo

Cun a sang cangan tu kha len ziang ti le ensai i phannak in ka sungah hin a tum tuk a si ti. Sinah zumtu Pathian fate ro ṭih phannak pasa pawl ka sum zo maw siangpahrang khal ṭih phannak nih prophet Elijah khal kha zo ni ko ti prophet zali lang lo kha Baal prophet pawl kha nal prophet pawl a that hnu ah Jesus pe le hey prophet pa thai suna prophet pawl na tha veng ka lo that ding a ti a ṭih a tlan i lungpuk sungah a reli kha tluk i Pathian i van ah ruahsul lo ding i thla cam tiah ruahsul non lo i ruahsul sal ding i thla cam ding ah ruahsul sal i Joe sa pawl kha raithawinak sa pawl kha thing cin tidai an toih cin cumi para le Pathian thla cam tiah meisa van ah atlai al the kang the kha cumi prophet o ti ning anei satan thlau sia thonan dawok tika ti jizbel mangin thlau sian kha a hring ro tika ati to ke tlan chin ni thum sung atla ne lungpuk suwa

siana thun nan ihkhun na nan ihkhun hnuai ah thlarau sia kharet um ti nan the tul nan nun nan kiang kap ka a chiang limi thlarau i lo khan mi thlarau thiang limi ni tin chat bang nan pol kom de khati pim si chan pathian sia ti tilan cho isaiah somli pathum pakana ti lao kalau run dam zo si te keiman kalau run nan is keimai ta nan si te hmm pathian keimai ta lo ti

kan i amah ta kan si keimah ta na si ti Isaiah sung ti phang lang keimah ta na si ti phang lo ka lo rundam zo keimah ta na si ka fa pathisen ka lo le mi si Jesu Christ ka thisen ka lo le mi thlarau thiang mi nan ma lo kilbel bom tu ning rami ka si keimah hna ke le tu na achang mi jam sel sem yom lo nan sunga umtu thlarau hna achang mi jam sel sem yom lo ti sina chen ti hla te

Leitlun sawm kua panga sung ka taan ka rak hmang i a cang ding si hmang ti ka rak phang i thaisuun hrangah tipsuun hrangah hmailam thu ka ruat i ka rak ṭih phannak i ka rak khat ringring i kum sawm kua panga sungah a cang taktak lomi tam tuk a ummi ka hmuh tikah ka sir a bik ṭih phannak hmailam thu ka ruat tikah ka rak phang ringring ṭheu i

a duh lo zami harsanak ton tikah na cah lo lai fangah leitlunak rinsan ding na neih lo lai fangah na taksa na hngal lo hngalnak ding na neih lo lai fangah rualpi tha lo tlan sana lo huat lai fangah government na rinsan mi government pawl thong lo thlak lai fangah eiding ba ning nei lo kuli na hloi nang ma te kuti hna na tuan lai fangah ka thil ti thena khana nuna mun son si keima long irin san sin sin tika nanuna keima ka thil ti na thon ka phong sok son si ni chuna zum tu na po

Kawl pawl an si lo, India kala pawl an si lo, American dollar si lo, Pathian si kan rin san sawn mi. Laimi miphun hrang khla, kan kau hrang hrang khla, kan insang khla, nangmah bulpa hrang khla, kan thuan thu tu Pathian si. Pathian kut sungah kan nunnak hi um ti na fiang te na the chu. Pathian chu kan beunak sawn si tia Bible in sim mi si. Chớ hi to ka jiang sim te le chu. Deuteronomy dan pek sa do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. Ṭih hlah, ṭih hlah, nan ral pawl kha ṭih hlah. Nan Bawipa Pathian a lo do sak ding ti battle is mine. Ral do nak he ma ta ṭih hlah, ka lo do nan Pathian a lo do sak ding ati. na na ṭih na ṭih mi mu Pathian a lo do sak ding. A lo umpi long slo. Huam chan a lo do pi ding ruang ṭih hlah. Sinachin di try mi dan pek sana bung bung bung thum chang kulon thum nak sa. Ṭih hlah, na ral kha lo do sak ding ati. Tun ta chim na si bula zo lo mo. Gideon khan Midian ral pawl ṭih i rak tla an hlo dih i a rak rel lai fangah khan Gideon kha ziangcang ti le cu sasawk kung hnuai ah a rak rel lai fangah vancungmi in “Hei Gideon, mi ralṭha,” a ti cu. Aa, ralṭha cu ziangtin i ti thei? Kei cu tu fangah cun cu ral pawl ka ṭih i refuji ah ka cang i thingkung hnuai hramlak ah ka relreu lai fang a si. Ziangtin mi ralṭha i ti thei hnga? Because Pathian he hnen am ruang a si. Nan miphun paoh Israel paw ralkap va hruai aw. Ralkap thawng sawm tum leng lo rak hruai. Wow! Ralkap thawng sawm tum tam tuk nan ral len ah thawng sawm tum ngai cu an mi zate an rak ne lo mi BDN ralkap pawl an ne lo i ruangah an rel rel lai thang a tam tuk Pathian. Se thawng kul wan ni. A tam tuk thawng hra a tam tuk lai. Thawng sawm tum hmani an ne lo mi kha an rak ṭih i an tlan romi kha thonghra kha le an tam tuk a ti ne te bika ziang si ralkap za thum lawng ziang ruah tam tuk nan neh tikah minung thazaang in kan neh nan ti pang ning pathian nakin pathian sun lo loin nan mah miphun ralthiam nan nan sun lo pang ning ziang ruah nan neh na duh zet mi tampi na nei lo sum le pai hmm pathian ṭuan ru pek mi ka ṭuan so thena ne pathian min solo te mi vekin tangka tampi pek ding ka nei lo

na ṭul bimi kha bawmtu ṭha midang i bawmhnak in na ṭul zumnak sawn a si pathian a ṭul cu minung hmang lo bawm ning government hmang lo bawm ning ramsa hmang lo bawm ning thli natural hmang alo bawm ning a zum ding kha a ti pe so men do not be afraid of phang la phang la zumo So zumtu na pol ti sunah nan nih thazaang peknak ka sim ding mi cu leitlun ah ṭih ding tampi um leitlun in indo in hualing nitin ten ṭih ding hi um cuna nitin ten pathian thoi kan pol ko moi thlarau thiang mi a hruai mi ralthannak thlarau ṭihnak a nei lomi thlarau kan sungah cumi in luang khati kan khat ding ding khati pi mi ṭih mi na nei tikah thei ring lo na sual tuk ruang slo pathian lo umpi lo ruang slo na ṭih ding ral pawl kha an an chak tuk ruang slo alo set so tu an chak tuk ruang slo pathian thlarau i inn na khat lo i thlarau Pathian uknak hnuai in na nung lo i Satan i thimthuneinak hnuai in na ruahnak na thinlung kha na va na va tlang leng ruangah a si Pathian thlarau na ruah khat ding kha number one i na nunah khat ding tipi maw cu tikah khai ti nak hmuang mal kha alo do suak sak lo ding ti hla phang hla ti aman to lo la nan ei in thua phang lo nan nunak thua na jang ka sin ka fan ding kai kai ding khudo ram kom ding zo thon ha kan ton tlan phang lo na phan ruangah thil pakat te man na sampang pak man rang thei lo

beidawnak hla nan sak lo ding ke cu bawmtu nei lo ka si santlai lo ka si ti ve hla nan sak lo ding ka di ma hla nan sak le ral thannak pathian zumnak hla nan sak lo lap song nan sak mana te jeng ti tha keimah vek pathian i umpi mi thlarau thing umpi pathian i fa te kem pathian kum khwa um tlang ding indu lo le chu ka zang na fa tuk le ti men son ning sik na ro nak na pol tha dang lo pek ni chu zumna ka na chak sin san na ding chumi kha atu mi khe na bun nan pi ding ti kan to di ka man sim bet da ding

biakinn khen lawng tok lo mi simi ngai lawng tok lo i online hi mi simi pawl na ngai lawng tok lo nangmah teru bible shul thla zumun pathian thon pathian aw ngai o satan i aw na ruahnak sungah satan leitlo ni thu an lo thun mi hmuah khat thlu lo ding in a khat bik mi sin na ruahnak kha si ding thupi mi si na ruahnak na ruahmi kha thlarau ral nan do na ruahnak chungah ral nan do an si na ruahnak chungah leitlun thu satan hnen rami mi hnen rami thu tam tuk na ruah khat tikah khamwa ma kan na cura thupi min ni tin ten pathian thu pathian thu pol ko mal nei cun panih nak ah bawmtu holo zumtu pakhat loilong kan um hi pathian a thalo adi kan ma telong kan um a thalo

bawmtu na tul kei kha bawmtu ka tul nangmah bawm tul mi na kiang ka ba chumi thei rung na kiang ka mi thon nan to tlang ding thu sia rel na satan thlarau siai buaron nan in sungsang kham nan i khun kha satan thlarau siai buaron mang lo thu sia rel na mi sia nak lung olo na tiring phan ding kar zai ter tu kha chumi nan nu kan man lo ding tipi bawmtu na tul na kiang ka zumtu unau thon biak in khom long slow thla cham tlang babol sia tlang sam hla sak tlang hla sak tlang in

mi lungawinak zia na tuar in mi pakhat nen tala ni tin ten thil tha to tu mo pathian min in khrih min thil tha to tu mo tu jing kai lak lo sim ning mo kara hlan kan nu hranga breakfast ka to sak zo coffee le pong mu karo sak tai ti hey nu pi hi ayo ti ka to sak tai ni tin ten ka pro nak thu close miss la mo nan za ten mi hrangah thil tha ziang ka tuah sari mi lunganak ziang ka tuah sari mi thoi nan tonok tingah foreign attachment nan biak ok tingah nan tonok hlan na ke nan thenok tingah lung oi son tan tu mo come on amen ni din te nan na nan in sung sa nan mo thon nai bi kha lung oi thu simola tha jang pek tu mo lung oi thu sina tha jang pek ka thiam lo na ti mana silon ei nang ma bek rul pita klo ne ne ti man kha an lung oi nak si na tuan tu na silen nan boss ne la zia to me suan me thlo sikle ei boss

Pathian inn umpi ring Pathian nih ka ral maw i do sak hlui ka ṭih ding maw Satan hin rami se leitlun rami Satan i fate Satan i do Satan i domi ka si Satan fate ka si lo leitlun ta ka si lo ruangah Pathian thu simmi vek chak si ka kei ka rangah cun ka nunnak ah ṭih phan ding lo zian Pathian ka nunnak thu ah ṭuan vo lak ṭhe na nunnak thu ah ka biakmi ka Pathian le lawan sersiam tun phang hlau i ti ruang ziang phan ding kan nei lo Pathian thu a simmi kha nangmah hrangah ṭongo la sim sono chuwek thiam thiam in nangmah thu na sim ve kana kiang kam minung por rangkla

serious le depression level a si lo hmanh ah anxiety level nan thleng sile cu nan kian kan minung kha bawmtu nan pa san nan si mau la kan i laimi pawl kan hman lem lo counseling timi kan hmang lem lo ti counseling timi kan hmang lo i himi America Western ah cun counseling hi a billion billion kum din ten Christian Christian silomi pawl kan hman message nan buainak thilung buainak nei tu sin kei hi ka thilung a buai thewe chivek thu ton pe civek cana khuti kam tika ka thilung buainak ka nei runga

Teenager timi cu kum hlei thum sin hlei ret kalak kum kul kalak ma cumi pawl le an leitlun a that on tam sin sin zero leitlun social media network a tha sin sin an ma din na an lung kim tok lo an ma nuna lung oi tok lo tiga an ro hnangam dai na ne lo tiga leitlun thim thune na kin an ro na kha akai hrem tiga sala re tiga an beidong an thato theu mes cumi laka kanin za ten kan tangtang ke rungtu rungbol nai tha jang kan pe ten ke tu fa leitlun pumpi kan zo sunen

in pek thil tha lawng si lunga so par ten nan nun na kha pathian thoi mang tlang theitu na sina ding pathian ni thiang hlima thlaso lo pathian ram se god bless you bye bye god bless you